Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, исәнмесез! Олыгызга-кечегезгә хәерле имин кичләр теләп, студиядә сезнең белән мин, Ильмира Әхмәтҗанова. Бүгенге чыгарылышта. Бу атнада теләчеләр гадәти булмаган күренешне күзәтә алды. Бер төркем яшьләр район үзәге буйлап йөгереп узды. Беренче районкүләм ифтар мәҗлесе кая үткән? Россия көн уңаеннан район халкы үзен спортта сынады. Районда ифтар мәҗлесләре үткәрү күркәм традициягә әйләнде. Быел аның тәүгесе Маяк кафесында Казаннан килгән мәртәбәле кунаклар, районыбыз башлыгы Илдус Зарипов катнашында узды. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Узган атнаны Теләченең Маяк кафесында башкаладан килгән мәртәбәле кунаклар,

Очрашу барышында Илдус Зарипов үзенең изге теләкләрен җиткерде. Районыбызның һәр җирлегендә, күпчелек гаиләләрдә авыз ачтыру күркәм гадәткә керде. Көтеп алган Ураза аен бергәләшеп, матур итеп үткәрик, диде ул мәҗлестә катнашучыларга. Инде, хөрмәтле райондашлар, безнең Рамазан айлары башланып китте. Һәрбер мөселман өчен, менә безнең өчен көтеп алган бу ай. Әйтерлек инде, аның авырлыгы бардыр, но бергә булганда, бергә үткәргәндә, очрашканда ул авырлыклар безгә сизелмәс тә, без бер-беребезгә һәрвакытта ярдәмчел булып, бер-беребезнең хәлен белеп, дус булып, бергә күтәргәндә, ул матур гына үтеп китәр.
Чарада Татарстан Диния нәзарәте рәисе мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин уразаның әһәмияте турында сөйләде, райондашларыбызны кызыксындырган сорауларга җавап бирде.

Анын рәхмәтенә өмет иткән хәлдә ураза тотса, анын барча гөнаһлары гафу ителер, дип әйтә. Инде барыбызга да насыйп булсын, гает намазыбызда гөнаһсыз килеш, яңа саби тугандай балалар шикелле очрашырга насыйп әйләсен. Әби-бабаларыбыз иң кыен вакытларда да ураза вакытында ифтар мәҗлесләре үткәрергә тырышкан. Хәзер моның өчен бар мөмкинлекләр дә бар. Өстәлләребез ризык белән тулы. Ә ифтар мәҗлесләрендә бер-берең белән очрашып сөйләшәсең, киңәш, табыш итәсең, ди Теләчедән Наил Саттаров.
Аны Аллаһы Тәгалә насыйп кылгандыр инде, насыйп булмаса, безгә бу алып та барып булмас иде, ул ашау өчен генә түгел. Без монда бөтенебез дә бергә-бергә киңәшләшәбез, бергә очрашабыз. Бик әйбәт, Аллаһыга меңә шөкер. Соңгы елларда ифтар мәҗлесләрендә өлкән яшьтәгеләр генә түгел, яшьләр дә катнаша башлады. Бу инде яшьләребез ислам диненә ныграк тартыла дигән сүз. Әлхәмдүлилләһ, менә Теләче төбәгендә, ул минем туган ягым, туган төбәгем. Менә бүген Аллаһ насыйп итеп шушы ифтар мәҗлесенә дә кунакка килергә насыйп булды. Әлбәттә, ифтар инде ул елга бер узга уздыра торган мөмкинлек, яшьләрне җыя торган, өлкәннәрне җыя торган һәм менә шушы өстәл артында Буыннар бәйләнешен саклап калыр өчен, буыннар бәйләнешен ныгытыр өчен зур бер мөмкинлек булып тора. Шунда килеп, вәгазь тыңлап, шунда килеп, нәсыйхәт ишетеп һәм Аллаһ Тәгаләнең тәмле ризыкларын ашап кайтып китү, әлбәттә, ул инде берләштерә, ул күңелне дәртләндерә һәм ислам динен тагын да ныграк өйрәнергә, тагын да ныграк аның асылына төшенергә, яшьләребезгә этәргеч бирә дип саныйм.

Унөченче июнь көнне район халкы гадәти булмаган күренешне күзәтә алды, бер төркем яшьләр район үзәге буйлап йөгереп узды. Бу дөньяда киң кызыксыну тапкан тынычлык йөгерүе хакында Раил Рәшитов тулырак таныштырыр. Быел әлеге чара зур масштабта уза. Йөгерешчеләр АКШ, Канада, Япония, Австралия, Яңа Зеландия, Бразилия, Аргентина, шулай ук Европа, Африка һәм Көньяк-Көнчыгыш Азия илләре буйлап кулларына факел тотып йөгереп үтә. Россия дә шушы чарада актив катнаша. Ил буйлап ике юнәлештә әлеге йөгерү оештырыла, көнчыгыш һәм көнбатыш юнәлешләре буенча. Унөченче июнь көнне Теләчедә кунакта көнбатыш юнәлештә йөгерүчеләр булып китте. Алар Пермьнан йөгерергә тотынган, Ижевск, Самара калаларын узып Татарстанга килеп җиткәннәр һәм хәзер республикабыз районнары буйлап хәрәкәт итәләр. Факельное шествие дип атала, ике елга бер бөтен республика күләмендә йөгерәләр безнең марафончылар. Э, хәзер менә без аларны каршылап үзебезнең Теләче районына озатабыз. Алар белән бергә шулай ук безнең йөгерүчеләребез дә генҗи йорды Теләче районыннан. Ике елга бер үтә торган әлеге чарада бик теләп катнашабыз. Э, аларны каршылап, үзебезнең Теләче районыбызның матур җирләрен күрсәтеп, Питрәч районы чигенә кадәр озатып куябыз.
Районыбыз спортчылары әлеге йөгерешчеләрне Саба һәм Теләче районнары чигендә каршы алдылар. Бергәләшеп Теләчегә кадәр йөгереп кайттылар. Соңрак Теләче белән Питрәч районнары чигенә кадәр йөгереп бардылар һәм кунакларны Питрәч районы спортчылары каршы алды. Йөгерешчеләр Питрәч районы буйлап чабып узып, шул ук көнне Казанга барып җитәргә планлаштырган иделәр.

20 июня будет дан старт во Владивостоке «Восточная ветка». Наша западная ветка стартовала 1 июня в городе Перми. И мы добежим до границы России-Эстония 4 августа. Әлеге йөгерү ул спорт ярышлары түгел. Монда башкаларны узып китеп беренче килү дә таләп ителми. Йөгерештә теләгән һәркем катнаша ала. Шушы чарада катнашуы белән кеше тирә-яктагылар белән тыныч, тату һәм үзара аңлашып яшәү кирәклеге белән килешүен, шундый яшәү рәвешенә омтылуын күрсәтә. Раил Рәшитов, Илнар Хәнипов, Теләче телевидениесе өчен. Узган атнада Туган авылым күңел ачу комплексында эшлекле сөйләшү узды. Түгәрәк өстәл артында барган сөйләшүдә күрше районның эшмәкәрләре, сәнәгать мәйданчыклары җитәкчеләре катнашты. Бу хакта тулырак алдагы сюжетта. Тугызынчы июнь көнне Туган авыл күңел ачу комплексында Авыр икътисадый шартларда инвестицион партнерлыкны үстерү дигән темага түгәрәк өстәл артында эшлекле сөйләшү узды. Әлеге чарада Арча, Балтач, Кукмара, Мамадыш, Балык Бистәсе, Питрәч һәм Теләче районы сәнәгать майданчыклары җитәкчеләре һәм резидентлары катнашты. Күп кенә идарә итү компанияләрендә объектларны эшләтеп җибәрүнең акча күп сорый торган башлангыч чорында ресурсларга ихтыяҗ туа. Дәүләт ярдәменә бары тик объектны эшләтеп җибәргәч, берничә елдан соң гына өметләнергә мөмкин. Әле ансы да 100 процент гарантияләнмәгән. Әлбәттә, аз процентлы һәм озак сроклы кредитлар алырга тырышып карарга була. Әмма андый шартларда кредит алу кыен, ә дәүләт ярдәме булмаса, кредитны кайтару тагын да кыенрак. Бу шартларда үзенең һәм резидентлар ресурсына, район хакимияте ярдәменә генә исәп тотарга буламы? Әгәр була икән, нинди оештыру һәм финанслау принципларын һәм схемаларын куллану отышлы булыр? Киңәшмәдә менә шундый сорауларга җавап эзләнде.
Тирәче районы ул район инде иң алдынгы дип саныйбыз без аны. Алдынгы менә эшмәкәрлеккә ярдәм бирү. Эшмәкәрлекне аларга яхшы шартлар төзү монда. Менә шундый эшмәкәрлек климаты, һава торышы дигән нәрсәсе эшмәкәрлекнең анысы да билгеле инде хәзер. Шуның өчен инде монда кешеләр килә, монда кешеләр өйрәнә, аның тәҗрибәсен, аның беләсезме, инде тәҗрибә дә шунда и гыйбрәтте алу безнең тәҗрибәдән кирәк. Һәр районга э, теге яшьләрне калдыру кирәк. Аларга яшьләргә эш урын гына түгел, аларга бит э, заманча менә шундый эш урыннары кирәк. Современный технология белән җиһазланган эшләр эш урыннары кирәк шулай бит шуның өчен ул артык түгел менә аның продукциясен нишләргә эшкәртелгән сөтнең эшкәртелгән итнең аның да сатырга була менә хәзер алыйк агропром парк казандагы анда бит фермерский продуктларны хәзер үк алып китәләр кешеләр аның бәясе дә аз генә өс ни югарырак булса да барыбер алып китә нишләп алай ул бит табигый Ул бит аның чиста дип торган кешеләр бит ана. Ул фермер, фермер кулы белән эшкәртелгән нәрсә. Химия, аның кертмәләре юк дигәндә инде ошанып кала халык. Менә шулай итеп без аны хәзер бу менә шундый дине ул тәҗрибәне өйрәнеп, менә шундый кечкенә генә, зур булмаган эшкәртүче инде ни шундый эшханалары булырга барлыкка килергә мөмкин. Бу көнне районыбызның уңышлы эшләп килүче эшмәкәрләргә муниципаль район башлыгы урынбасары Айрат Фатхуллин Рәхмәт хатлары тапшырды.
Уникенче июнь Россия көне уңаеннан илебез буйлап төрле чаралар узды. Әлеге бәйрәмнән Теләче районы да читтә калмады. Теләченең Сабантуй мәйданында оешмаларда эшләүчеләр ГТО нормалары тапшырды. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Совет чорында яшәүчеләр ГТО нормаларын тапшыруларын яхшы хәтерлиләр әле. Россия Президенты указы нигезендә илебездә яңадан ГТО нормалары гамәлгә керде. Әлеге ярышларны без дә күзәтеп кайттык. Исеме бик авыр әйтелешле булса да, аның җисемендә һәркем өчен дә бик тә кирәкле булган сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау ята. Уникенче июнь бәйрәм көнне районыбызның Сабантуй мәйданында чара узды. Бәйрәмгә район халкы, районыбызның спорт сөючеләре, яшьләр, кайткан кунаклар җыелган иде. Бу бәйрәмне котлау сүзләре белән район башлыгы Илдус Зарипов ачып җибәрде. Район яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге җитәкчесе Артем Галеев һәм Дмитрий Чернов спортның кеше тормышындагы роле, сәламәт яшәү рәвеше алып баруның әһәмиятен ассызыклап, ГТО нормативлары белән таныштырып узды. Бу көнне үзләренең көчләрен сынарга дип килгән Теләче халкы төрле спорт ярышларында катнашты.
Үземнең дә бик тапшырасым килә инде. Пока әле э, яшерек вакыт дип әйтәм инде, әле 70-ләргә җиткәнче готована нормаларын тапшырасым килә. Гомумән спорт турында мин бик яхшы фикердә. Спортсыз яшәүне күз алдына да китерә алмыйм. Мин инде туганнан бирле Спорт белән профессионал шөгыльләнәм дисәм дә ялгыш булмас. Кыш көне шаңгы, җәй көне йөгерү. Инде элегрәк яшәү вакытта ныклап э, көрәш белән шөгыльләндем. Бетон нормаларын тапшыруны э, бик кирәк саныйм. Менә бу без яшь вакытларда бар иде. Аннан соң бераз бытып э, югалып торды бит инде. Менә яңадан инде бу нәрсәгә мин бик уңай карыйм, бик кирәк нәрсә. Саулык, сәламәтлек өчен спорт бик кирәк. Нормалары үтә авыр түгел. Әгәр дә инде көндәлектә хәрәкәттә булсаң, спорт белән шөгыльләнсәң, менә мин үзем көн саен әзме күпме гимнастика ясыйм, подтягивание, отжимание, шуңа күрә ул минем өчен рәхәт кенә. Бик авыр түгел. Яшь кешегә җиңел генә инде ул. Ну, мин уйлыйм, бөтен кеше норма кагыйдәләрен үтәргә тиеш.
Район күләмендә узучы барлык спорт ярышларында актив катнашып, үзе дә башкаларга үрнәк күрсәтүче район башлыгы Илдус Зарипов бүген дә сынатмады. Соңгы елларда спортка караш як-якка үзгәрде. Яшьләр сәламәт яшәү рәвешен сайлаучылар күп, ди Илдус Фатыйх улы, ГТО нормативлары хакында үз фикерен җиткереп. Без ГТО нормаларын үтәп үстек. Шуңа күрә без яхшы йөрәдер идек, э, турникта да яхшы уйнар идек, футбол булсынмы, башкасы булсынмы. Э, без ГТО нормаларын үтәп, э, армиягә киттек, армиядә яхшы гына әзерлекле хезмәт итеп кайттык. Соң вакытларда ГТО да бетте, спортта кимеде. Шуңа күрә яшьләребез спортка карашлары үзгәргән иде. Менә хәзер инде яңадан Әйләнеп кайту, бездә үткән универсиада һәм башка ярышлар, республика булсынмы, теләчеләрне безнең ярышлар спортка мәхәббәт көчле, ярышлар үтеп тора. Инде көтүгә кереп киткәч, э, мин уйлыйм яшьтән балалар спортны яратып, э, үзләренең әзерлекләрен ныгытып үсәрләр дип. Яшьләр арасында спортны яратучылар да, бөтенләй читтә торучылар да бар, ди Үзәк урта мәктәбенең физкультура укытучысы Рамил Касыймов, үзенең уй-фикерләре белән уртаклашып. Аның бит әле үти дигәне дә берсеннән үтәсә, икенчесеннән үтәмәскә мөмкин. Төрләре бит бик күп. Аннан соң элеккеге белән чагыштырганда балалар хәзер йомшаграк. Э, аны бәлки хәзерге нормативлар элеккегеләр белән куйганнардыр. Ә менә яшьләр элеккегеләр түгел шул. Алар йомшаграк. Шуңа күрә үтәмәүчеләр бар гына түгел, хәйран.